Għadhom kif daqqu s-siegħa ta' filgħodu tal-Ħamis 11 ta' Diċembru 1986. Fis-satra ta' dak il-lejl, Pulizija jħabbat mal-bieb tal-familja ta' Pietru Pawl Busuttil. Pietru Pawl jinżel minn sottu u jmur jiftaħ. Ftaħt.
Għedtu x'għandkom bżonn? Qalli għandna bżonn immorru sal-farm.
Pietru Pawl imur ir-razzett mal-Pulizija u hemmhekk, isib iktar u iktar pulizija jistennewh. Ħadd ma jgħidlu għalxiex qegħdin hemm, x'iridu. Jordnawlu biex jiftaħ, u Pietru Pawl jobdi mill-ewwel. Alla jiftaħ issa, l-ispettur. Ftaħt u mill-ewwel indikaw għal fuq ix-xellug, għall-kamra fejn kont inżomm Il-malef, il-ġwież u dal-affarijiet. Il-Pulizija jibdew ifittxu fir-razzett ta' Pietru Pawl u wara ftit. Indikaw li hemm xkora taħt it-tipi. Beda jqalleb bil-pala u sabu xkora li ma kienx tiegħi, qatt ma kelli bħala xkora jien. Qalli di x'fik? Għedtlu ma nafx, dik mhix tiegħi. Il-Pulizija jiftħu l-xkora. Fetaħha u minnha waqgħu qisu żrar. Esplosiv, jien ma kontx naf x'jiġifieri esplosiv, qatt ma kelli esplosiv jien. Il-Pulizija jkomplu jfittxu. Jagħmlu lejl sħiħ iqallbu f'kull kantuniera tar-razzett. Jieħdu ritratt ta' kollox, ta' kull kantuniera. It-tfittxija tieqaf għall-ħabta tal-ħamsa u nofs ta' filgħodu.
Komplew ifittxu, jqallbu u jagħmlu insomma, ma sabu xejn. Ħallewni hemm, saru xi l-ħamsa u nofs ta' filgħodu, ħallewni hemm bi tliet pulizija miegħi u huma telqu 'l isfel.
Ftit tal-ħin wara, Pietru Pawl jitlob lill-pulizija li baqgħu hemm miegħu biex ituh permess ħalli jagħlef il-bhejjem. X'int tlabt il-permess u huma ċemplu, b'għodd iċempel u xi ħadd uffiċjal id-depo, qalulu mhux issa x'se ngħidulek aħna. Tuh il-permess jidħol. Ara l-pjan kif kien maħdum. Meta tawni l-permess biex nidħol, jien dħalt u dħalt 'il ġewwa. X'inhu jsir barra ma kontx naf.
Ħames sigħat wara, il-ħdax ta' filgħodu, jerġgħu jiġu aktar pulizija fir-razzett ta' Pietru Pawl. Tibda tfittxija oħra.
Reġgħu daħlu fl-ewwel kamra li dħalna fl-ewwel search, għalli dik x'inhi, mill-ewwel fuq ċint. Fuq ċint! U dawn qabdu f'gidba kbira. Għaliex? Għaliex meta ttieħed meta kien hemm l-ewwel search u ttieħdu bosta ritratti, iċ-ċnut kollha kienu vojta fir-ritratti u għaw inqabdu huma kien isem vesta. Għadni niftakar. Kien fija isu Mickey Mouse fuqa din il-vesta. Għalli ferraħħa narawx fija, tumma missiex, jimma mistejċej. Ferraħħu U nisma' bum mal-art, waqgħet xi ħaġa. U toħroġ minna, arma. Werritni ma li rajt, ma xi qatt ma rajt armi. L-arma hija mgeżżura fil-ħaxixa. Il-Pulizija preżenti f'Ħal Safi jinfurmaw lill-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien Lawrence Pullicino. li ftit tal-ħin wara jasal fuq il-post. L-eks Pretendent qallu, qalli, Ermi hawn, għidlu minn fejn ġibtha. Ħalli ngħinuk fil-Qorti. Għedtlu m'hemmx nidħol il-Qorti. Ara kemm kont għadni. Qalli ma tidħolx il-Qorti, sejba bħal di. Ma tidħolx il-Qorti qalli. Għedtlu nidħol Qorti fuq xi. Qalli fuq dawn li sibnielek, għedtlu dak mhux tiegħi. Qalli kulħadd hekk jgħidilna kull meta mmorru xi mkien u nsibu xi sejba, dak mhux tiegħi. Xi ħriġna barra, wara xi kwart ta' search hemm ġewwa jagħmlu dan, l-aċċess u dan. Il-Kummissarju qalli inti taf li qiegħed li ħajtek mitmuma? Hemmhekk ixxokkjani. Għattu jien ħajti mitmuma, għallifa ħajtek mitmuma jien. Tu ħajti mitmuma li, x'għamilt jien. Dak kien bdejt niftakar fil-mara u tfal. Se jagħmlu minn ajri. Għalli ma ġena ruħek int qiegħed ġev vulkan jali baqbaq.
Il-Pulizija jitilgħu fuq il-bejt tar-Razzett biex jieħdu iktar ritratti. Pietru Pawl jitla' magħhom. Indunajt li x-xibka maqlugħa, mqaċċta, l-injam minn fuq kien imqaċċat. U ħadt ir-ruħ. Għedt witla minn hemm lill-Ispettur. U li għedt witla aktar minn fejn daħluli. Il-bambin rafagħni minn xagħri u qbadt dak il-ħin minn fejn daħlu. Ittawwalt 'l isfel hekk u nara it-tkaxkir mal-ħajt minn fejn tkaxkar min kien. Il-Pulizija tieħu r-ritratti li riedet u tieħu wkoll ritratti tat-toqba fix-xibka, ritratti li juru li minn dik it-toqba kien jgħaddi bniedem. Lil Pietru Pawl jieħduh id-depot.
U niżżluni 'l isfel ġo vant tal-klieb. Daqshekk smoni lili. Ma kellhomx wiesgħa jien ma fini xejn. Ma kellhomx wiesgħa f'korozza għalija. Ġo vant tal-klieb. Daqshekk jistmawh il-bniedem dawn. Ġo vant tal-klieb ma niċċaqlaqx u jxommuli widnejja. Il-klieb. Tista' timmaġina? Is-Sibt 13 ta' Diċembru 1986. Id-disgħa ta' filgħaxija. Lil Pietru Pawl Busuttil jgħidulu biss se jakkużawh. U beda jgħidli li jien għamilt il-bomba tal-gażin tal-Labour, jien għedt, u ejju int, qalli, ejju int, eh, int. Li jien kelli l-ħaxixa, li jien kelli l-esplosivi, li jien kelli arma, li jiena ma nafx, eh, li sparajt fuq il-pjant ta' ħlaxa. Tajjeb, laqqas kont naf fejn jiġi jien biss. Bl-istess arma. U li sparajt fuq il-gażin tal-Gudja. Oqtol Raymond Caruana, tlu jien, għalli jien, tint, tint. Issa Pietru Pawl jaf li dik l-arma qatlet. Qatlet liż-żagħżugħ Raymond Caruana. Qatlet meta xi ħadd spara biha lejn il-Gażin Nazzjonalista tal-Gudja fil-lejl tal-5 ta' Diċembru 1986. Dak il-ħin ħassejt qisu xi ħadd waddabli ilma kiesaħ, ilma bis-silġ, fuqi, saħħti marret u ħanaqha. Ħarġuni barra biex u xxenrat li tal-manet li ġej biex immanettjani. Għarraf li ma strimat eh, eh, sitwazzjoni ġabuni li dak il-ħin ikkolossajt. Il-menti baqgħu hemm, rajnejja nagħlqu għal kollox u qabbadni wieħed hekk, żammni ma biex ma naqax. U bdejt nibki u ngħajjat, jien qtiltu Raymond, jien qtiltu Raymond, u mbagħad daħlu niġru ġewwa biex ma ngħajjat biex ma jismani ħadd. U jiena mitluf nonfoħ qalbi tħabbat mitej fil-mija. U smajtu jgħidilhom, ora ma jmuċaw, ora ma jmuċaw, ora ma jmuru ġibu tabib, ora ġibu tabib. U marru klinik tal-Furjana u ġabu tabib. U provaw bellaw l-kafe u xaħġa oħra ma nafx kienet jien. U ġie t-tabib u xħina eżamina lill-polz sab li għandi l-pressjoni. Għasmajt jgħidilhom, għallum għada għandu pressjoni mola Ġesu Kristu, x'għamiltulu dan? Għallu l-oqrajn l-akkuża, l-akkużi issa u ħassu ħażin. Għallum da qed imminenti li taħattak ta' qalb jitlaq. Imminenti qiegħed.
Lil Pietru Pawl xorta waħda jeħduh il-qorti, imma l-maġistrat jiddeċiedi li postu Huwa l-isptar. Minn hemm ħaduni l-isptar, wiċċ 'il fuq, nofsi mejjet u nofsi ħaj, ma niċċaqlaqx. U mbagħad naf li ġiet il-mara waħda ħdejja. Għedtilha nen ma naħsibx li se terġa' tarani. Għattela meċ nħossni b'saħħti xej il-mara, tibki ħdejja. L-għada tal-lawni siti jes fuq, ġo kamra zaħira wahdi, bil-patru miħaj, u bil-polizija tlieta faċċa tija għassa tijaj. Suppost għassa tijaj biex li li ma jgħamil laħat xej. Intant fil-gazzetti bdew jidru itri ta' solidarjetà lejn Pietru Pawl Buzuttil. U kien hemm ruxxmata minnhom li kienu jġibu darba kuljum fil-gażetta illi huma konvinti li innoċenti. Mhux huma biss ta. Tliet kwarti tal-poplu Malti kien warajja, naf. Kelli ħafna talb mietlob għalija. Għadni niltaqa' ma' nies sal-lum ma nafhomx u jgħiduli kemm konna nibku dak iż-żmien, il-każ tiegħek, kemm konna nitolbu għalik u jien sintendi nirringrazzjahom. Fil-Milied lil Pietru Pawl tasallu kartolina kbira. Kienu iffirmaw kartolina għall-Milied u ffirma fuqha, naħseb kien hemm mijiet fuqha ffirmati dil-kartolina, ma kienx hemm wisq iktar. Kartolina kbira kienet. Iżda għal Pietru Pawl kien hemm min qed jaħseb f'rigal ferm iktar differenti għal dak il-Milied tal-1986.
Kien inħadem il-pjan li li jħelsu minni. Dal-pjan b'xi mod sajja bih l-avukat li kelli jien. U kien ġi xi jumej qabel, keċċi kulħadd il-barra, għalli Pietru Pawl, billej moħħok hemm. Jiena xi għalli billej moħħok hemm. Guido ma tantx għandu ħafna paroli. Kelma fiex tifhem, fiex tiżen u daqsejk. Tu se jaqtluni? Għalli qed tgħidu li biss billi moħħok hemm. Jien naħdem barra u inti ħsiebek hawn ġew. All right? Jumejn wara, l-isptar San Luqa. Għadhom kif daqqu nofs il-lejl. Intefa' l-kurutur.
Intefa' l-kurutur jgħid jantħa jorqdu jien. Fejna. Dlam ċappa, kullimkien. Nixtieq it-torċ. Tefgħu mas-saqaf u bdejt nara tiġri t-torċ jien id-daw tagħha. Daħlu fil-kamra u ndunajt li qed jagħlqu l-bieb għax il-bieb iżeqżaq. Mm. Għadġejti għaj. Għal bdiet tħabbat, tħabbat. U nitlob il-bambin u l-San Pawl u l-Madonna. Smajt il-lukket tat-tieqa jinfetaħ. L-ewwel għalqu l-bieb Imbagħad marru li t-tieqa u fetħu l-lukkiet biex jiftħu t-tieqa. Biex minn hemmhekk wadbuni għal isfel, jiduq bist. Tajjeb. It-tieqien kont qiegħed xi tliet solari, erba' solari għoli. Qed tifhem? Tafaw it-torċ fuq wiċċi hekk. U xejn tafaw wiċċi ndur b'saħħti. Dak kien Alla ta' nissaħħa. Indur b'saħħti fuqhom u ngħajjat. Ġġej! Ġej ma mhux hekk ta' daqs baqra. Ġġej, ġej, inħasdu.

Jikxfuni bil-mod, jaqbduni b'bomm u nibqa' mejjet im'isfel. Tajjeb, u l-każ jibqa' fuq rasi. Daqshekk, dik dak kien il-pjan tagħhom. Pietru Pawl jibża' li se jerġgħu jippruvaw joqtluh. Jaħlef li kemm idum l-Isptar San Luqa ma jagħlaqx iktar għajn m'għajn. U hekk jagħmel. Però ma kontx norqod bil-lejl xejn, xejn, fuq ġol-putruna bil-qiegħda. naqra xi ħaġa fuq ir-reliġjon għax ma stajtx ikolli la gazzetta u la rumanz, xejn! Minn sottu fl-isptar Pietru Pawl jitlob anke lill-akbar vittma ta' dan il-każ, il-mejjet Raymond Caruana. Kont inħares 'il fuq u nkellem ir-Raymond, ma kontx nafu r-Raymond Caruana, Alla jħallilu. Ngħidlu Raymond, Int qiegħed fis-sema żgur, naf li smajt li int kont tifel sewwa. Tajjeb. Int qiegħed ħdejja l-bambin, itlob għalih, ħenna għalija, ejni noħroġ minn dis-sitwazzjoni li jien qed qiegħed fiha minħabba qtil tiegħek. Ejni Raymond noħroġ minnha. 16 ta' Jannar 1987.
Wara aktar minn xahar mill-arrest tiegħu lil Pietru Pawl iressquh il-qorti. L-akkużi minn disa' issa waqgħu għal tlieta. Issa se jakkużawh biss b'pussess tal-ħaxixa, b'pussess tal-isplussiv u b'pussess ta' arma tan-nar. Permezz tal-avukat tiegħu, il-Professur Guido De Marco, Pietru Pawl jiddikjara ruħu mhux ħati. Il-Maġistrat jiddeċiedi li Pietru Pawl Busuttil għandu jingħata l-libertà fuq pleġġ. Nhar l-ewwel ma mort għand il-kunjata. Jifirħu bija, jibku miegħi. Festa kienet dik inhar festa, għalkemm għalija ma kienx festa. Kien nofs il-Kalvarju għadu, għalija. Minn hemm għad-dar u għal għand l-ikbar ħabib ta' Pietru Pawl, Manwel Busuttil, missieru. Ħaduni u x'kien missieri niżel mit-taraġ qatt tajtu ċans jinżel tlajt għalih jien fit-taraġ għax kien jorqod fuq. Nitgħannqu nibku t-tnejn flimkien għedtlu s-sal miegħek pa rġajt jien, is-sal miegħek pa. Imma ma domtx miegħu wisq. Għax tliet xhur wara l-istorja tiegħi, il-missieri mhux ħadu Alla ta, qatluli. Missieri mitħabba ħabba fija. Bix-xokk li ħa bħal ma ħadd jien. Tliet attakki tal-qalb u missieri mar naħa l-oħra. Darba minnhom ġabuh l-isptar ħdejja, waħal miegħi ma rridx jitlaqni. Ma rridx jitlaqni għax kien konna close, konna barra ħdej xixin, noqogħdu ħdejxin fl-istess triq. Jitla' miegħi kuljum, jinżel miegħi kuljum l-għala, meta kont inkun frank. Pietru Pawl iżur ukoll lill-familja ta' Raymond Caruana. Dana fl-għada flgħaxija, laqqas il-Pitada, ħaduni għand il-familja ta' Raymond, laqgħuni ħafna, bkejna flimkien. Dak iż-żmien kien hemm l-għarusa ta' Raymond ukoll, tibki magħna. Ġużeppi mill-ewwel induna li mhix veru dik hi gidba, qalli mill-ewwel għedtilhom. Tibda l-kumpilazzjoni. Fil-Qorti jibda jinstema' l-każ ta' Pietru Pawl Busuttil. Beda jaqla' il-ħmieġ kollu li kien hemm u Guido għamel xalata bihom. Bdew jinqabdu huma bejniethom, wieħed jigdeb kontra l-ieħor. Spettur tal-Pulizija jinqabad jieħu ġurament falz, jitressaq il-Qorti u jinstab ħati. Lulju 1987. Wara martirju ta' seba' xhur, Pietru Pawl Busuttil, jiġi liberat mill-akkużi kollha. Jiena spiċċajt ħriġt il-liberat minn l-akkużi kollha li l-pulizija resqu fil-konfront tiegħi. Fil-sentenza tiegħu qal fl-aħħar qal m'hemmx ombra ta' dubju dwar ir-verżjoni tal-akkużat. Minkejja kollox, Pietru Pawl jistqarr kemm il-darba li kemm hu u kemm il-familja tiegħu ħaffru u jibqgħu jaħfru lil kull mina millhom il-ħsara. Naħfer, nerġa' ngħid naħfer il kulħadd, il kull min għamil id-deni, kull min jrid joħod li ħajti, naħfillu. Però x-xewqa tiegħi waħda li l-ibda Malti ma jgħaddi minn dak il-kalvorja li għaddejt jien. Ara ma taħsbux li ma kienx hawn minn għaddem bħali ta' u ma nafux bih. Hawn minn għadda bħali u hawn minn indifen. Illum, 20 sena wara dan il-frame-up, l-effetti għadhom jinħassu sewwa. Pietru Pawl Busuttil ingħata kumpens mill-Istat, iżda l-konsegwenzi u d-dieqa li ġab miegħu dan il-frame up għadhom jinħassu sal-ġurnata tal-lum. Li għandi valv fuq ix-xellug jibqa' jibbrida d-demm, ma jagħlaqx. U dak qed inbati bih jien. Iċ-ċertifikat li għamel professur tiegħi, tajjeb, għamel li jien għandi 60 fil-mija diżabilità. U ta' dak ħadtu l-kumpens jien. U għad nixtri piloli sal-lum jien. Sal-lum, ma jiex il-flus ċenu ma l-flus, jien sab jarit. U missir intallum il-qabar kista jkun. Daħ dritt jien. Kultant nkun naħdem fl-alqatijaj, fil-kwietek, wahdi, nħares lejn l-alqatijaw. U xewqa waza bisti kolli li nara l-missir jaħdem kif kont naraħ qabel 20 sen ilu. Pero ma għandix ċans naraħ. L-alqa vojta, għada vojta sal-lum, U Manuel Busettini ma jidirx ġafija.